Hemmäňize salam, men Ataş Mämedow. Bu wideomyzda siz bilen şu ýerde e, field buýrugyndan soň aşakdaky chamfer we e, blend curves buýruklaryny göreris. Chamfer bilen başlasak, Alt dogrusu ilki men bir rektangl çyzaýyn. Ee, sen kurnakada gelip Bir minut resi enter diýdim. Pilot diýdim. Nol berdim. Öňki ýagdaýyna getirdim. Şu nokatdan tutup men şeýleräk bir 75-lik Autobus X ugruna 75-lik bir rektangle çyzdym. Men şu ýerden chamfer gelip saýlap hem bilýän, gysga ýoly C, H, E, enter.

Men bu ýerde ölçeg, has dogrusy, şu nokatdan başlap aşak üçlük, şu nokatdan başlap dowam edip saga tarap onluk gidip şular ýalak görnüşde bir döwme işini etsem diýip bilýän. Ýa-da şular ýaly, bir tarapyny men ölçeg berip, şol döwme işini, meselem, döwlen ýagdaýynda şu ýerden bir çyzgy çyzylar. Şol çyzgynyň men derejesini hem berip bilen. E, näçe dereje bolsun men ýaly. Ol dereje hem şu e, biziň çyzgymyza görä referans alynýar. E, ilki bilen şu ýerden anduny bilýäňiz, aýtmama gerek ýok, yzyna gaýtarmak üçin ulanýar. Pollaý näme bir görkezjek. E, distance şu ýerde biziň ölçeg bermek üçin ulanýan birinji görnüş, e, ýaňky aýdan Çemfer berme görnüşlerinden birinjisi iki tarapyny hem ölçeg berip meselem şu nokatdan dowam et şu tarapa git aşak tarapyda pylança git diýip bilen görnüşimiz meselem ony beşlik bir çemfer bermek isleýän on enter diýdim beş enter diýdim we Men gelip şu iki çyzgyny saýlaýan. Şu iki çyzgyny saýlan ýagdaýymda bile ýan şu wagtky men beren ölçeglerim ona bäşlik birinji saýlan tarapym, çyzgym, onluk birinji beren ölçegim, ikinji beren tarapym hem bäşlik bolýar. Şu ýerde şu tarapyň, daha dogrusy şu nokadyň dowam etýän çyzgysy şu ýerik nokada gelýänçä şu şu ýerden dik çyzgy çyzan ýagdaýymda şu nokada gelýän aralygy on Şu nokat bilen şu ýerdäki ýaňky çemfer berilmäkäki görnüşi nokadyndaky arasy hem 5 bolýar. Şu ýerden Ctrl C diýdim. Sihe näme üçin edip durýan? Enter diýip täzeden girdim. Angle saýladym. Angle bilen otaň niçede Dereje diýmek bolýar. Maňa bu ýerde soraýan zady şul. Birinji first line-ymyň, şu ýerde specify chamfer length on first line diýýär. Birinji chamfer çyzgysynyň ölçegini ber diýýär. Milimetr görnüşinde ýa-da dereje görnüşinde däl-de ölçeg görnüşinde, uzaklyk görnüşinde. Meselem, bäşlik Ýa-da onluk diýdim we näçe dereje bolmasyny isleýäň diýýär. Meselem, şu ýerden aşak tarap gitse, bäş aşak gaýtýar we şu çyzgy bilen, ha dogrusy, şu nokat bilen şu arasynda, gysgaça aýtsam, şu çyzgy bilen çyzan çyzgysynyň arasynda näçelik dereje bolmasyny bize soraýar. Meselem, kyrk bäş diýen ýagdaýymyzda şu çyzgynyň, meselem, şu çyzgy bilen şu çyzgyň arasyndaky derejäň togsan derejedigini bilýäs. Meselem, şu çyzgy bilen şu çyzgyň arasy togsan dereje. Şony göni ikä bölen ýagdaýymyzda kyrk bäş dereje bolýar. Ony hem bilýäs. Meselem, biz şu ýerden Kyrk bäş dereje diýen ýagdaýymyzda, şu ýerden biz kyrk bäş derejelik bir çyzgy çyzan ýagdaýymyzda, şeýleräk bir görnüş gelýär we şu togsan derejäni edil şol bir derejede, şol bir uzaklykdan kesýär. Meselem, kyrk bäş Enter diýen ýagdaýymda, şu çyzgy bilen şu çyzgyny saýlan ýagdaýymda, şu ýerden ikisi hem şowur derejede Kesilen, döwlen. Ctrl Z diýdim gaýtalamak üçin. CHA, CHA enter diýdim. Angle meselem näçe bermek isleýän 15 enter diýdim. Bu gezek men 60 dereje bermek isleýän ýagdaýymda 60 enter diýdim. Birinji saýladym. Birinji saýlan çyzgym. Men ölçeg beren çyzgym. Ikinji hem şunuň ýaly. 60 derejelik şu çyzgym, şu çyzga bolan, hatda şu çyzgym, şu çyzga bolan şul aralygy 60 dereje. Ctrl Z diýdim. Sihe enter diýdim. Şu ýerde polline bilýäňiz, geçenki filtde görkezişim ýaly hemme tarapa birden chamfer bermäni ýazýar. Geldim täzeden. Biz şu ýerde polline polline distance we angle-yň ýanyna berlen bolsa-da, biz şu ýerden distance diýip On bäş, enter. On bäş diýen ýagdaýymyzda pullaýyn. Ýene hatawut şu menýu täzeden gaýdyp geldi. Bilýän bolsaňyz geçenki fieldda-da şon ýaly. Ha, ilki biz ölçeg berip, soňundan pullaýyny ulanyp bileris. Ýa-da mundan öňki ulanan buýrugymyzda hem şol bir ölçegleri ulanan bolsak, biz ölçeg bermän täzeden gelip şu ýerden pullaýyny klikläp bileris. Ata urdup bollaýyny gireňsoň ölçeg berip bolýan eken. Geldim üstüne bir gerek aslynda hiç zat edemok geldim üstüne biraz sakladym. Üstüne gelen ýagdaýym bar dogrusy. Öňden görkezijisi bar. AutoCAD-iň şular ýaly öňden nähiliräk görnüşe geljekdigini bir görüp biler. Gelip bir gerek kliklän ýagdaýymda-da surweýini emele getirýär. Ctrl Z diýdim. Enter diýdim. Trimi Trim method we multiply düşündirip oturjak ýaly gysgaça size aýdaýyn. Trim biziň şu burçlarymyzy kesip kesmejegini bize soraýar. Multiply bize birden kän ölçegi bilen, has dogry birden kän görnüşli çemferler bermäni bize kömek etýär. Kän ulanylanyň sebäbi meselem Şu çyzgynyň bir sany tarapyna şol bir ölçegde çemfür berlen bolsa, beýleki tarapynada köplenç şol bir ölçegde çemfür berilýär. Biri-birinden tapawutly-tapawutly çemfürler berlenok. Metod hem bize çemfür atma görnüşleri arasynda geçiş etmäne bize kömek etjek. Kän ulanylmaýan bölükler diýen bolsa. Geldim escape basdym saýladym delete basyp bozdum. Blank curves hem blank curves dogrymy aýtsam men şu wagta çenli hiç ulanylanyny görmedim şu buýrugy. Müň deregine ulanyp bilýän kän AutoCAD-de buýruklary gurallary bar. Ýöne şeýle size görkezeýin. Blank curves bize Egriler çyzmany bize kömek etýär. Aslynda ol çyzmany däl-de, boşluklar arasyndaky bize egrileri doldurmany. Meselem, şeýleräk bir line diýdim. Şu ýerden geldim. Ortamady ýapdym. Şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Enter diýdim. Ýene enter diýip, şeýleräk ýene bir çyzgy çyzdym. Şu ýerde e, blend curves-iň Gysga ýoly BLE Enter Şuna kodlary, has dogrusy şular ýaly bilen görnüşde işleýär. Haýsy tarapyny, çyzgynyň haýsy açyk tarapyny saýlaýanyňa üns bermeli. Meselem, şuna kod bilen, şu uç bilen, şul uç hem arasynda men blend görnüşde edip bilýän. Ýa-da şul uç bilenem arasynda blend görnüşde edip bilýän. Görýän bolsaňyz, bular kän ölçegli çyzgylar däl. Biziň Isse görnüşimize, has dogrusy ölçeglere görä hereket edenok, öz belli çyzgy görnüşlerine görä hereket etýär we bu köplenç Photoshopda ýa-da şolar ýaly programmalarda köp ulanylýan bolsa-da, AutoCAD-de kän ulanylanok. Meselem, men şul aralga näme bermek isleýän? Şular ýaly bir egri çyzmak isleýän. Geldim, çyzdym. Iki sany aşaky funksiýasy bar, blend curves-iň. Şu ýerde Continue basan ýagdaýymyzda Tangent we Smooth görnüşleri bar. Tangent bilen bolsaňyz iki sany şu wagtky çyzgylar men islendik derejede bolup biler. Ölçeglerini men bermedim. Ölçeglerini beren ýagdaýymda ikisine hem degip dowamy bolup gitjek görnüşde çyzgylar çyzýar. Smooth gelip men şu delete basyp bolaýyn. Smut ikisiniň hem ortasy boljak görnüşde. Nähili eken? Şu wagtky biziň şu ölçeglerimiz biri ýokarda biri aşakda bolup biler. Hat dogrusy şoň ölçegine görä hereket etmän ikisiniň hem ortasy boljak görnüşde şeýleräk bir çyzgy bolýar. Hat dogrusy şu çyzgy bilen şu çyzgy şu tarapy bilen şu tarapy hat dogrusy biri birinden tapawutly sebäbi bular şu çyzgyň duruş görnüşine görä hereket etýär. 3ds Max-da has kän ulanýan bir buýruklardan biri. 3ds Max hem e, şu Autodesk-iň bir programmasy bolansoň, 3ds e, Max ulanýanlar bar bolsa, AutoCAD-de hem ulanmalar üçin belki goşan bolup bilerler. E, köpden bäri hem bar. Ýöne men doly meselem ulanýan kän görmedim sen körüsi. Ýöne chamfer biz hökmany suratda bilmeli, chamfer ýaly bolmasa-da, Bize gaty gerekli bir buýruklardan biri. Wise çyrak şeýleräk. Häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň. Indiki wideolarymyzda görüşýänçek.